Әлбәттә, һәрберебезгә билгеле, безнен таң атканда без инде сәхәр ашыйбыз һәм кояш баегач без ифтар ашыйбыз. Менә шушы сәхәр һәм ифтар һәм шулай ук биш вакыт намазлары, алар динебездә билгеләнгән кояш йөреше белән. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безне шулай итеп бар иткән, һәм без менә безнен татар халкы, шушы болгар халкы, без исламны ин алда кабул итүче төрки халыкларның берсе, һәм безнен урнашуыбыз төньяк та урнаштык без. Һәм шул сәбәпле безнен менә намаз вакытында бер шундый кайбер үзенчәлекләр дәген бар. Ул үзенчәлекләр турында безнен борынгы Бабаларыбыз, галимнәргә сораулар биргәннәр, галимнәрдән фәтвәләр алганнар. Һәм безнен галимнәребез ул мәсьәлә турында китаплар язганнар. Ул да булса шәфәкъ кызыллыгы бетмәү. Ягъни кояш баеганнан сон шәфәкъ ахшам намазы керә, кояш баегач ахшам намазы керә, ахшам намазы укыгач без ястүне көтәбез. Ястү намазы ул инде Билгеле булганча, шафак тәмамлангач керә. Ә менә безнең җирлектә җәй көннәрне ул май аеннан алып август аена хәтлек безнең җирлектә шафак кызыллыгы бетми. Һәм ул бездә генә түгел, бездән югары урнашкан төбәкләрдә дә ген шулай. Аларда да ген ул җәй вакытында анда ак төннәр дип атала, анда да ген намаз вакытлары Менә ястү намазында шәфәкъ кызыллыгы бетми. Менә шул вакытта намазны ничек укырга? Әйткәнемчә, анын турында безнең галимнәребез төрле фәтвәләр алганнар һәм намазларын башкарып килгәннәр. Менә әгәр дә без Борынгы календарьларга күз салсак, ягъни инкыйлабка хәтлек чыккан календарьларга, тәкъвимнәргә күз салсак, без анда күрәбез, анда намаз вакытлары күрсәтелгән һәм әгәр дә ген май ае җиткәндә, май ае җиткәч, ястү намазы вакыты керми дип бушлык калдырганнар. Шулай ук иртәнге намазны дагын вакыты юк дип бушлык калдырганнар. Ягъни ел дәвамында намаз вакытларын күрсәтеп килгәннәр, аннары бушлык. Менә шундый тәртиптә безнен тәкъвимнәр чыгып килгән, ләкин инде инкыйлаб булганнан сон, инде 1918 нче елдан сон инде намаз вакытлары чыкмый башлый тәкъвимнарда, фәкать кояш чыга һәм кояш баю гына билгеләнә башлый. Әлхәмдүлилләһ, менә инде 30 елга якын дин иреге бирелде. Әлхәмдүлилләһ, без яңадан дини тәкъвимнарны бастырабыз һәм намаз вакытларын әсерлибез. Ике мең дә ундүртенче елны Диния нәзараты тарафыннан э, яңа хисаплау шушы лекеге безнең э, инкыйлапка хәтлек бабаларыбыз ничек итеп хисаплаган, шуңар таянып, астрономик хисап белән хисаплау тәкъвиме төзелде. Һәм ул Диния нәзараты тарафыннан кабул ителде һәм шуның белән эшләнеп килә. Менә ул быелны Рамазан аена туры киләчәк. Ягъни күп кешеләр күргәне бардыр, намаз укучылар игътибар иткәне бардыр, май аенда безнең намаз вакытлары үзгәрә. Ягъни бер сәгатькә үзгәрә. Шулай ук август аенда Ул шундый үзгәреш була. Ни өчен? Чөнки, менә безнен әйткәнемчә, шәфәкъ кызыллыгы бетми башлый. Шәфәкъ кызыллыгы бетми башлый, яки аклыгы дип әйтсәм була, кайбер галимнәр аклыгы ди, кызыллыгы ди, бетми башлый. Шул сәбәпле ястү намазы вакытын без билгели алмыйбыз. һәм шулай ук иртәнге намазнын дагын вакытын билгели алмыйбыз. Шуңа күрә галимнәребез шундый фәтва чыгардылар, без таянабыз, кайсы төбәктә намаз вакытлары билгеләнә, безнен җирлек өчен ул Астрахань төбәге, менә без шул җирлеккә карап Алардагы булган намаз вакытларын хисаплап, алар ахшам белән ястү арасында, төннең нинди өлешендә намаз башкаралар, иртәнге намаз, мәсәлән, төннең нинди өлешен алып тора, шуны карап, без инде үзебезнең регионга шуны хисапладык. Ягъни ул безнең күрсәтә, ястү намазы, сәгать ярым тирәсе, ә иртәнге намаз, Ул кояш чыгарга ике сәгать тирәсен күрсәтә. Шуңа күрә, менә, хөрмәтле дин кардәшләрем, игътибарлы булыгыз, менә безнең намаз вакытлары астрономик хисап буенча бара, бара һәм майнын, менә Казан җирлеге өчен майнын бишесе, бишеләрендә, калган төбәкләрдә ул иртәрәк яки соңрак, менә шул вакытта кисәк күчү була. Ягъни безнен астрономик хисап буенча исәпләп булмый, Шул сәбәпле без күчәбез, Астрахань җирлегендә хисаплаган шикелле, ягъни без инде ястү намазын билгелибез, кояш баегач, сәгать ярым үткәч ястү намазы керә дип. Ә иртәнге намазны кояш чыкканчы ике сәгать кала, ул Иртәнге намаз вакыты керә дип. Ягъни ул шуны аңлата, сәхәр ашаучы кеше сәхәр тәмам дигән графада сәхәрен ашап бетерергә тиеш була һәм инде шуннан соң иртәнге намазны укыса ярый, дөрес санала, Алла бирсә. Менә монда тагы бер мәсьәләгә игътибар итергә кирәк. Апрель аенда безнең ахшам белән ястү арасы ике сәгатьтән артыкка сузылачак, чөнки астрономик хисап буенча әле ястү вакыты шулай керә. Ә менә май башына җиткәч, инде ястү вакыты керми башлый. Шуңа күрә без күчәбез астрономик хисаптан тәкъдиргә, ягъни үлчәп куябыз инде. Намазны фәкать билгеләп куябыз, сәгать ярым итеп билгеләп куябыз, шундый, чөнки ул вакытта инде ястү намазы керми башлый. Ә менә кемдер сорау бирергә мөмкин, ә ни өчен иртәрәк күчмибез? Ни өчен иртәрәк хисапка күчмибез? Әлбәттә, бу мәсьәлә инде каралды һәм уйланылды, фикерләр алышынды, ләкин безнең дини белгечләребез әйттеләр, безнең таянычыбыз юк дип. Ягъни без Дини рәвештә әле ястү вакыты керә торып, без аны керми дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә ястү вакыты, ястү вакыты ул фәкать менә шушы билгеләнгән вакыт буенча гына күрсәтелергә тиешле. Шуңа күрә Диния нәзараты тарафыннан ясалган тәкъвим ул дини Һәм динебез һәм шәригать кысаларына туры килә. Һәм, иншаАлла, әгәр дә гэн без шушы тәкъвим буенча, намаз вакытлары, күрсәтелгән намаз вакытлары буенча намазларыбызны башкарсак, уразаларыбызны тотсак, иншаАлла, дөрес булыр дип әйтәбез. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга дагын Аллаһ Раббыбыз фарыз кылган уразаларыбызны тотып һәм Аллаһ Раббыбыз фарыз кылган биш вакыт намазларны башкарып һәм инде булдыра алсак тарауих намазларына йөреп, бергәләшеп Рамазан айларын гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләсә иде һәм барчаларыбыздан Аллаһ Раббыбыз кабуллардан әрләсә иде. Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.